Barddoniaeth a cherddoriaeth. Pa un a fu ac y sydd yn fwyaf llesiol i ddiwylliant meddyliol a moesol? Teimlwyd yn hyderus y bydd i'r darllenydd fy ysgrifstoli a fy hithau oddi wrth y cuddiad o fyfiaith oherwydd fy mod yn ysgrifennu yn yr hyn a elwir gan rai y person cyntaf, trwy ddefnyddio'r y fi yn lle ynni, fel y mae ar ferchau. Credwyd nad oes gan neb hawl i ddefnyddio'r gair ni pan yn dodi ei enw adnabyddus ei hun wrth ei ysgrif. Gan olygydd ac nid gan ohebydd y mae'r hawl i ddefnyddio y ni ac fel gohebydd a hynny ar gais y golygydd, Rwyf yn cynnig ychydig sylwadau ar y pwnc uchod, gan wybod fod un o'n prif gyddorion, a hwnnw yn fardd hefyd, wedi ymgymryd ag ateb pa beth bynnag a ysgrifennaf o blaid y syniad fod barddoniaeth yn fwy llesiol na cherddoriaeth i ddiwylliant meddyliol a moesol. Efallai cyn myned am mellach y gofyddir imi ddaethu ychydig o fy llên ar fy hen ddadl, beth yw barddoniaeth, er fod hynny yn waith anhawdd iawn, fel y sylwa Dafydd Morgannwg yn ei lyfr defnyddiol a galluog Yr Ysgol Farddol. Rwyf yn cael fy mhemtio yn y fan hon i wneud dyfyniad lled-faith o sylwadau Dafydd Morgannwg ar y pwnc. Camsyniad mawr yw meddwl nad yw barddoniaeth yn ddim mwy na gosod llinellau at ei gilydd yn rheolaidd wrth fersiau'r odl a chynganedd. Gellid gwneud hynny yn gelfydd a chriwrain a'r cyfansoddiad yn y diwedd yn hollol amddifad o farddoniaeth. ac o'r tu arall, gellir gosod y barddoniaeth beraf mewn iaith rydd, beth yw barddoniaeth ynddo? Dyna ofyniad anhawdd ei ateb mewn brawddeg er fod doctoriaid wedi ceisio yn y dull canlynol. Dywed un mai ffug yw, y llall mai gwirionedd anifeirdd beraf ydyw, dywed y nesaf mai natur wedi ei gwisgo ac awen ydyw, ond beth yw hynny, drachefn? Dywed arall mai iaith y dychmygig a'r deimladau wedi eu gosod wrth fesur ydyw. Dywedir hefyd mai gwirionedd wedi ei wisgo a mantell ffug ydyw. Dichon fod y darnodion hyn i gyd yn gywir, i raddau, a dim ond eu gosod at ei gilydd cynwysant rhyw fath o atebiad i'r gofyniad, Beth yw barddoniaeth? Addefar Doctor Angus hefyd yn ei Handbook of English Literature, Mae gorchwyl to anhawdd ydyw defnyddio'r geiriau bardas, barddoniaeth a berth. Ac efe a ychwanegaf fod y gair barddoniaeth yn golygu y gelfyddyd o farddoni yn gystal â'r gwaith a wnaed. Ystyriech llawer o awduron diweddar mai dyfais neu ddychymyg neu grebwll ydyw hanfod celfyddyd y bardd. ac fe ddyfynnir o ysgrifnadau y Henefiaid achau gan dilyn o Aristotl a elwent farddoniaeth yn efelychiad a dadlau fod hynny yn ffafrio'r un ar unrhyw olygiad. Felly, mae Ben Johnson a Drayton a Daniel ac Eliot yn ei defnyddio a dywed yr olaf a enwyd sef Eliot nad yw achau a wna'n benillion gan arddangos ynddynt dim ond y grefft o

Ac yn union, mae'r drydiaith, dywed Shakespeare yn ei Two Gentlemen of Verona fod barddoniaeth yn nef anedig, a dywed Horace fod beirdd yn cael eu geni, nid eu gwneud, William Lleyn a dywed ym Mawrynad Gy Hiraethog, nid ym Mawreddog, a thryllith Gwilym Hiraethog a gladdwyd yn mis Dachwedd diweddaf, Edr y Gyrhaeddodd a gydoesai a gorwynwyd Owain, William Wyn, Ieuan, Brydydd, Hir, Rhys Jones y Blaenau yn y cyfran gyntaf o'r ddeunawfed ganrif. Owain a gad tyfiad da yn wyth o enni adda. Gorwynwyd Owain a ddweud wrth gyfarch yr awen, O fawendeg, fwyned wyt, Dywed Dawn Duw Ydwyd. Ond dywed Bacon fod un o'r hen dadau a'n galw'r awen neu farddoniaeth yn Venum Daemonium, cwbl groes ei fod yn nef anedig, oherwydd ei bod yn llenwi'r dychymyg, ac eto ebe fe, nid yw yn gwneud hynny oddi gerdd gyda chysgod o gelwydd. Ymddengys fod Plato yn cymeryd y naill olwg ar llych y dwyfol a'r damniol, ar ferth y barddoniaeth canys Mewn un gyfran o'i waith y mae'n adnodi barddoniaeth fel iaith y duwiau, a'r baich fel un sydd yn ysgrifennu gyda math o orffurfiad dwyfol, ond mewn lle arall y mae'n anhawlio alltudiaeth pob bardd o'r Weriniaeth a gynlluniai efe. ond nid yw yr holl gyffiniadau uchod a gellid a'ch mynegi atynt yn diderfyn, yn ddim angen na thybion am darddiad barddoniaeth, ac nid darthnodion o pa beth ydyw. Traethodd lliaws o awduron eraill eu llain ar y pwnc, ond yr wyf yn credu mai Leigh Hunt a rith y dyffyniad gorau a mwyaf hysbrydol, sef mai barddoniaeth ydyw datganiad o serch niwyd

Sonio Horace am fodroniaeth fel yr hyn a fwriedir i lesoli a pheri hyfredwch Sydney a'i ddisgrifia fel amborth melys gwybodaeth yn cael ei draethu yn felys gan dyrchafu'r meddwl o ddaeargell y corff i fwynhad o'i hanfod dwyfol ei hun, a Bacon a'i darnodau fel y gallu syth yn maethu criw gymaint o amgyfranogiad o dwyfoldeb. Oblegid ei bod yn dyrchafu'r meddwl trwy ddarostwng arddangosion bethe i desefiade'r meddwl, tra y mae rheswm yn peri i'r meddwl ymdarostwng i natur bethe, rhyddhant oll y safle uchaf i farddoniaeth. Canfydd y darllenydd fod testun y ddadl yn cymeryd i mewn y cwestiwn pa un ai barddoniaeth ai cerddoriaeth a fu, yn gystal â pha un o'r ddwy gelfyddyd y sydd yn fwyaf llesiol i ddiwylliant meddyliol a moesol. Gyda golwg ar a fu, credwyd fod y ffaith mai barddoniaeth ac nid cerddoriaeth a defnyddiai rhai o brif awdurion yr Ysgrythur Lân i ddatgan eu teimladau ysbrydol presennol ac i argraffu eu syniadau a'u hathrau Fe'i moesol a diwinyddol ar feddwl y byd yn un prawf o uchafiaeth Bartholonaidd fel dylanwad meddyliol a moesol. Dywed rhai o'r prif awduron mai cyfansoddiadau barddonol ydyw llyfrau Job, y Sallwyr, y Dicharibion, Llyfr y Pregethwr, a rhan fwyaf o ysgrifenadau'r Proffwydi. Ni fuasai cerddoriaeth eglwysig yr Hebraeaid yn werth dim pe heb farddoniaeth y Salmau, a chai heb golygiad cwbl a hollol lenyddol ydynt ganeuon cenedlaethol y Dras-Hebraeaeth. A mae Athanasius a Martin Luther ar ei ol ef, yn ei galw yn grynhodeb o'r Beibl, a dweud mewn.

Tra y mae pob Cristion yn ystyried barddoniaeth yr Ysgrythur fel yn corffoli y teimladau sanctaidd ddelaf, cafodd y Salmau eu defnyddio i ddatgan teimladau dyfnaf dynion goreu'r oesau a chanwyd hwy gan yr Iachawdwr ei hun, ieu, darn o Salm a amganodd efe yn ei ing olaf. Dywed y Doctor Angus yn ei Bible Handbook, tudalen 441, fod llyfr y Salmau yn cael ei dyfynnu neu gyfeiriadau ato yn cael eu gwneud yn y Testament Newydd ddengwaith a threialgan, ac ei brofi fod awdur y gwahanol salmau neu eu casgliwr yn golygu cerddoriaeth fel yn israddol i'w barddoniaeth hwy. Cerdasant teitlau i amryw o'i gyfansoddiadau er cyfarwyddwr cerddoriaeth pa fywyd i'w datganu am briodo, neu pa dôn i'w chanu ar sam neilltuol, neu pa offeryn cerdd i'w defnyddio yn arbennig. Goddefed y darllenydd ychydig engrefftiau. Aegeledd, Siachar, neu yn ôl y geiriau Cymraeg i'r pencyrdd a'r eliaeth,

Dyna ddigon yn ol fy marn ostyngedig i er profi fod awdwyr y salme er yn ystyried cerddoriaeth a cherddorion andefnyddiol ac hyd yn nod yn angenrheidiol yn cymeryd yn ganiataol ar yr un pryd nad oeddynt i fod yn amgen nag is wasanaethgar i'r byrdd a gyfansodent y farwnaeth a fwriadid i fod yn gyfrwng mawr i'r arwydd, ac erwydd yn anturio ar ofn mewn geri eraill, yr hyn a ofynais eisoes mewn chan pe a buasai'r tonnau hynny a enwir yn Hitler am ryw fal am samau wedi eu casglu a'i gyhoeddi ledled y byd, a samau eu hunain wedi myned ar difan goll, neu vice versa, pa un a fuasai'r golled fwyaf neu ennill fwyaf i'r byd hyd diwedd amser. Nid oes gennyf y pedrustod lleiaf i ddatgan fy nghred pen ddifadau y bydd i bob un o fy narllenwyr, gan nad pa beth i fyddoi olygiadau na'i dybied grefyddol, cydsynio â mi fod barddoniaeth yr Hebraeg wedi gwneud yn hethol fwy o les i'r byd yn gyffredinol nag a wnaeth ei cerddoriaeth. Yr wyf yn addef y gall fod dylanwad y delyn ar genedl y Gymry, yn yr amser a fu wedi peri i alawon Cymreig ddylanwadol mwy na barddoniaeth Gymreig ar y genedl Gymraeg yn gyffredinol. Yn yr amser a fu, yr oes a delyn yn sefydliad teiliaeth erbyn hedd ym mhob annedd o Bowys, ac y mae'r alawon pryd a genid gynt yn cael eu gwerthfawrogi fel gemau prydferth gan holl genedloedd diwylliedig y byd hyd y foment hon. Ni fynnwn er ddim dibrisio gerddoriaeth fel llaw forwyn meddwl a moes. Ar un pryd, yr wyf da orfod i ddatgan fy nghredo, darfod i farddoniaeth ei hynafiaid fod yn fwy llesiol na'r cadwraeth i'r oesau a fu, a'i bod yn parhau felly hyd y dydd hwn. Rhaid addef fod llawer o gyfansoddiadau barddonol isel ei chwaeth, anniwiadol i Vois wedi cael ei gwneud yn poblogaidd, ond rhaid addef hefyd mai trwy gyfrwng gerddoriaeth y cawsant eu prif boblogrwydd. A phei heb swyn gyfarwydd y gerddoriaeth buasai naw o bob deg ohonynt â nefnder eu bargofiant cyn hyn. Gwir fod yr addefiad hwn yn addef dylanwad cerddoriaeth ar y un pryd, ond nid y dylanwad mwyaf ydyw'r pwnc, eithr y llesholdeb mwyaf. gan nad pa mor bersonol, anghrefyddol a fyddai'r dyn yn fy gyfaddefa, mai gwir grefydd ydyw ffynhonnell ffyniant meddyliol a moesol pob cenedl, llwyth ac iaith, a pha beth a all gerddoriaeth wneyd dros grefydd oddi gerdd gwasanaethu ei barddoniaeth? Ond y mae prif awyr gerddi'r byd Gristnogol tu hwnt i allu cerddoriaeth i'w gwasanaethu o gwbl. gyda phwb dyledus barch i ysgolheictod cerddorol y Doctor Joseph Parry, nid yw ei oratorio Emmanuel yn un math o gynorthwy i ddeall a mawrygu Emmanuel, Gwilym Hiraethog. Gellid canu yr alawon a'r cydganu yn yr oratorio ar unrhyw fath o eri eraill, gydag ychydig ofal am amgylch yr farddoniaeth, abriodid a'r gerddoriaeth, tra y mae'r awyrgyrch ei hun yn sefyll mor annibynnol ar yr orffennol ag ydyw'r Wyddfa a'r Rhostryfan. Nid wyf yn dwyn hyn ymlaen fel dibrysiad o arylith ac ysgolheictod cerddoriaeth y Doctor Joseph Parry, edr fel enghraifft o feddiant cerddoriaeth mewn rhai amgylchiadau ei fod hyd yn nod yn llaw forwyn i farddoniaeth Yr hyn yn ôl fy nghredo i, yw'r nod uchaf y gallu ymgyrraedd ato. Nid llawer o awyr gerddi, mewn gwirionedd, a gyfansodwyd, neu o leiaf a gyhoeddid, yn yr uniaith Gymraeg, ac nid wyf yn meddwl y byddai yn arwydd o waith da pe y soniwn am rai ohonynt. Ond fe addefar byd yn gyffredinol mai crefydd ydyw swm, sylwedd a hanfod târ o awyr gerddi pennaf a gyfansodwyd yn y gyfnod Cristionogol sef yr Ethel, Tasso, Dante a Milton. Ymdrechodd prif gerddorion y byd egluro bob un o'r tair ar y gerdd hynny, ond pwy a lwyddodd? Neb. Gwir fod Beethoven, Mozart, Handel, Mendelssohn, Sebastian Bach ac eraill wedi defnyddio meddwl drychu'r awduron anfarwol hynny gan gesio a llwyddo i anfarwoli ei hunain ar selliau ei meddylfrychau a'i hawyrgerddi hi. Ond pa le a buasai enwau'r gyddorion hynny pe heb y berth? Buasent hwy a sŵn pob tant o'u heddynt mewn ebargofiant tragryfydd. Ac am hyd yn nod y brif oratorio y gallwn ni fel cenedl ymffrostio ohoni, storm Tiberius o waith ein a rhyddhliwgar Danny Marian, nid wyf yn credu y gwnaethai y llais lleiaf o'r gyhoedd mewn ystyr feddyliol na moesol pe a gyflawnid hi i'r cyhoedd drwy gyfrwng offerynnau cerdd yn unig sef heb y geriau, fe a buasai'r ced gan mawreddog. Dyna'r gwentoedd ym Ymosyd yn cael ei chwarae gan Seindorf

Geidwadwy, gall gyfrannu at yr un diben ond nid mor effeithiol, megis pan fo cân serch yn cael ei hadrodd mewn rhywun cysgodol neu ar dorlan ffridlif loyw. Ond y mae sennu a chau sydd yn angheuol mwy hudwydd ac amrywiol a myned yn ebrwydd gyda'r holl serchiadau a daethir mewn barddoniaeth yn enwedig teimladau o serch a thosturi gyda'r holl glodforedd arith y Doctor Whom i'r dylanwadau amrywiol a chleision cerddoriaeth, yn ei bennod ar Emotions and Passions, y mae yn cymmeryd gofal i ychwanegu, yn enwedig pan y mae yn gysylltiedig â geriau cystal a dywed mai ychydig afiasai dylanwad chleisiol cerddoriaeth ar y serchiadau A diau, mae llai fyth a fuasai ar y meddwl, pe heb fod yn gysylltiedig â geriau, ac y mae awdur henach ac awdurdod uwch nag hyd yn nod Home, un o'r hen brif-awduron cyn-gred, Polybius, wrth sôn am bobl cynaetha' llywydd.

Oedd cydymdaith cerddoriaeth heb eri, tra yr oedd yn rhaid cael emynau a chaneuon mewn barddoniaeth er anrhydeddu y duwiau a'r gwroniaid. Yn feddyliol, y mae'n annichonadwy i gerddoriaeth fod yn llesio o gwbl heb fod un ai yn gysylltiedig ag eri i'w datganu, neu yntau, heb fod y gwrandawyr yn gwybod eisoes pa eri a awgrymesant i'r cerddor y derfynyn a gyflawnir ar yr offeryn neu yr offerynnyn, offerynnau. Buasai'r cyfansoddiad cerddorol mwyaf awgrymadol o feddyliau a syniadau ag y gwn i amdano, sef y Pastoral Symphony, sydd yn dechreu'r trydydd adran o'r Missa gan Handel. Buasai o gwbl a hollol diystyr i unrhyw gynulledfa Pe heb wybodaeth flaenorol mai arweiniad ydyw y datganiad o'r gerrig, ac yr oedd yn y wlad honno fugeiliad yn gwylied ei praeth liw nos ac ati. Ymgrymodd y gerrig yna i handl cyfleustra i ddefnyddio syniau cyson a meddwlldrych dyn am nos yn ngwlad y dwyrain, gyda'r dealluoedd defaid yn gorffeso yr awel am Perori trwy y cangheu, yr eos yn canu yn y llwyn, gerllaw yr awyr yn llwythog a pherarogl balmaidd y lloer yn ariannu llu, sŵn y ffrwd arianaidd yn treiglo'r brysur tua'i haethef, hatef yn y môr a bugailiad yn gwiliad ei praeth liw nos. A mae'n anchaid i bob peth a wnelo yn Rhiwles ei feddw, neu fois dyn neu genedl wneud hynny trwy gyfrwng y deall neu y sychiadau neu y teimladau. Yr oedd eisoes wedi dyfynnu o Elements of Criticism yr hen ferniad Afronydd Home a gwnaiff hynny eto mewn cadarnhad o'r heriad hwn. Yn tudalen 137 i 138 efe a dywed, Rhaid cymeryd yn ganiataol nad yw unrhyw gyfuniad o sene yn hyfryd yn haeddu o'r enw o fiwsig canys y mae pob miwsig yn adferadwy i felodi a chyd gordiad yr hyn sydd yn cynnwys hyfrydwch yn ei hanfod. Yn ail y mae'r hyfrydwch a gynyrchier gan gyddoriaeth llesiol yn gwahaniaethu oddi wrth yr etho gyddoriaeth offerynnol. Nid oes gan gynghynnydd Harmony, er yn hyfryd pan yn berffaith, y berthynas leiaf â syniad, ac y rydym yn fynych yn cael melodi heb yr adliw lleiaf ohono. Gwir y gellir trefnu syniau yn y fath fodd ac iddynt gynhyrchu, darllen ac amryw deimladau poenus eraill, yr hyn mewn tragedi neu opera y gellir ei ddefnyddio yn fanteisiol i gyfeillio gynrychioliad o ryw newid at gas ddigwyddas neu anynad, ond rhaid fod y cyfryw sy'n eu adenydd ac ohonynt eu hunain yn annymunol ac o'r herwydd yr wyf yn anturio dywed a dylent gael yr anrhydedd o'i galw yn gerddoriaeth, music. Cydymmaith cwbl a hollol Amhriodol ydyw cyffroddiaeth i syniadau o falaise, creulondeb, eddugedd, animadrwydd, neu unrhyw newid anghydwythos. Meddylier yn plith mil a ellid enwi am araith y brenin John yn Shakespeare, lle y mae yn gofyn i Hubert, llofruddiwr tywysog Arthur, Yr hyn ar yr olwg gyntaf a ymddangosasai yn hollol anghyson ag unrhyw fath o gerddoriaeth. Y mae cerddoriaeth yn gydymmaeth llawn mor anaddas er disgrifio unrhyw wrthddrych adgas megis Polyphemus yn y trydydd o Eneid neu y disgrifiad o bechod yn yr ail lyfr o Goll Gwynfa neu o ddisgrifiad Gronwy Owain o'r diafol yn ceisio llechu o wyddfod ei hollwybodol a hollweledol dyfarnwr, prin a gefn uffernol, a chyn a dachyn y diawl, cyfieith y ferch a'i gall lawr, carllechi y fagddu fawr. Yr wyf yn ail dywedyd fod rhai mathau o farddoniaeth nad gall cerddoriaeth hyd yn nod a gwasanaethu o gwbl, tra na chyfleua cerddoriaeth unrhyw syniad uneb yn feddyliol na moesol, yn annibynnol ar eri neu wybodaeth flaenorol gan y gwrandawr o'r meddylfrych y byddai'r cyfansoddiad cerddorol wedi ei sylfaenu arno neu y bwriedir i'r cyflawniad o'r cyfansoddiad cerddorol yn llesio neu offerynnol ei egluro neu ei argraffu yn ddyfnach ar feddwl neu deimladau y gwrandawr. Yn ei waith diddorol, Dadl y Bardd a'r Cerddor, gan y Rhybarch, Gorchmai, Dysgedydd, tudalen 347 i 8, efe a rydd yr ymadroddion a ganlyn a ngeni y bardd. Fy nghosodiad i ydoedd nad oedd canu mewn gwirionedd heb eri ei cân, ac os felly rhaid cael yr arweinydd o flaen y cerddor, rhaid cael geriau cân yn gyntaf oll cyn y gellir cael y gân.

yn bennaf cyn y gellir ei wisgo a dillad y gân mewn nodiant cerdd. Clyfrwyn barddoniaeth yw cerddoriaeth, ac os felly nid dylai hi byth feddw am ystydd a ngadair ei mestres, y mae anrhaid cael meddw gerrig temlad a llais yn unedig a'i gilydd mewn gwir ganu. Yr wyf yn ymsyniol fy mod wedi Crybwyll a defnyddio y syniad yna fwy nag unwaith, ond gwnaethom hynny yn fwriadol er mwyn cadarnhau yr athrawiaeth a gredaf, sef nasgell gerddoriaeth heb gynorthwy uniongyrchol neu anuniongyrchol gerrig barddonol, fod yn llesiol o gwbl anfeddyliol na moesol. gan dylanwadu ar deimladau er eu cynhyrchu neu ein lleddfu, ond nes gall gyffordd â'r meddwl nad moes. Ond am farddoniaeth bu anfodlon mewn cyfnodau pwysig yn hanes y byd i beri ac i gynorthwyo chwyldroadau a diwygiadau mawrion mewn llenyddiaeth, gwleidyddiaeth, gwyddoniaeth, celfyddyd, Cymdeithasgarwch, elusen dyngarwch moes yn gyffredinol a lledaeniad synadol crefyddol yn neilltuol. Gwir fod cerddoriaeth wedi gwasanaethu yn dirfawr er cynhyrchu pobl i gyfrannu at achosion elusgarol, dyngarol a chrefyddol, ond pa faint mwy a wnaed gan farddoniaeth yn y ffordd honno? Cymerwn y rhinwedd o Elusenngarwch, pa gyfansoddiad cerddorol neu pa gyflawniad cyhoeddus o amryw gyfansoddiad cerddorol erioed a enynnodd gymaint â'r elusenngarwch dynanddwr ac a wnaeth Can y Crys, Song of the Shirt, gan Tom Hood? Heblaw hynny, y mae cyfleusterau cerddoriaeth yn llawer cyfyngach er apelu at galon a deall y cyhoedd nac ydyw'r ethnobarddoniaeth. Fe ellir trwy gyngerdd mewn neuadd gyhoeddus gwneud elw da at achos da, elusen neu y cenhadaeth er esiampl, ond ni fydd dylanwad y gyngerdd hwnnw yn cyrraedd ymhellach na'r gynulleidfa a digwydd fod yn gwrando yn y neuadd honno ar y pryd, tra y gallai can, prydest neu algl y bardd gael ei darllen gan filiwn o bobl ar un pryd, gan ddylanwadu er daioni y genedl gyfan yr un a unrhyw noson. Nid wyf am foment yn gwadu nerth dynwaddol cerddoriaeth, ond am ddengys i mi mai mewn chwedleuon a thraddodiadau paganaidd neu ofergoelus y priodolir iddi ei dylanwadau mwyaf chrefyddol. Codaf dwy enghraifft, Syr William Ouseley a gofnododd traddodiad Hindŵaidd a ganlyn. Mi a Tonsin gerddor chrefyddol yn amser y Brenin Albert, a ganodd un o'r noswragion rag can wedi ei chyfansoddi mewn arddull netiol ar ganol dydd, ac yr oedd dynwad y miwsig y fath fel y daeth y nos yn y fan, ac ymestynnodd y diwellwch o amgylch y palas gan bechod ag y gellid clywed y llais. Y mae traddodiad fod pwy bynnag a anturio ganu y rag, debyg i gael ei difa trwy dân. Cychwynnodd yr ymarawdwr Aber Inaig Gopal, cerddor enwog i ganu ar rag honno. Ymdrechodd ynddi ysgusodi ei hun ond yn ofer, mynnai'r ymarawdwr, gael ei fythdod. Ynteu gan hynny a ofynnodd ganiatâd i fyned adref i ganu'n iach i'w deulu a'i gyfellion. Yr oedd yn dyfnder. gafodd pan y dychwelodd wedi ymysoldeb o chwe mis. Cyn iddo dechreu canu, dododd ei hun â nyfroedd y Jama nes roeddynt yn cyrraedd ei wddf, gan gynted ag yr oedd wedi chwarae cainc neu ddwy o'r rhag, dechreuodd y dyfroedd boethi yn raddol, o'r diwedd aethant yn ymferwi ac yr oedd ein gwaith a ceddo druan bron yn annioddefol. Gan ymatal am foment rhag myned yn blaen gyda'r ala, ambelliodd am drugaredd gan yr ymadawdr, ond anofer. Roedd arfer yn Ebersio cael prawf cryfach o nethoedd yr ag. Aeth Naig Gorpal yn mlaen gyda'r gan angheuol, yn rhuthrodd fflamau allan o'i gorff yr hwn er ganol dyfroedd y jama a llosgwyd yn lludw. y mae'r chwedlau hyn ac eraill o'r un natur yn cael eu hadrodd a'u credu gan lawr o Hindŵaid. Yr effaith a cynhyrchir gan y Maig Milwar ydyw gwlaw dioed, ac fe dywedir fod Lourdes o Gantoris unwaith trwy ddefnyddio nerth eislais yn y rhag hon wedi tynnu i lawr o'r cymylau trafodaeth amserol a bendithiol ar gynnyddau golosg a rais ym Bengal, ac felly wedi bod yn fuddion i osgoi erchyllterau neu'n anadalaeth. Sir William Ouseley's Oriental Collections for January, February and March, 1797, dudalen 70. Ond efallai y bydd i fy ngwrthwynebydd ddadlau gan mai canu yr ydoedd y cerddor a bod ei gorff i gyd yn y dwfr, fel nad oedd yn bosibl ei fod yn defnyddio offeryn gerdd, ychwaith ei fod yn defnyddio geri ac felly a dychonfod llawen cymaint o cyfarwydd yn perthyn i'r geri ac i'r alaw. Caniatai'r hynny. Ond ni sgellai Dadnidil yr un ar unrhyw dadl gyda'i golwg ar y chwedl am Bibellydd Hamelin, A Piper of Hamelin, yr hon a drowyd yn ddiweddar i opera Seisnig. Y traddodiad ydyw fod llygod Ffrengig wedi goresgyn tref Hanoferiaeth o'r enw Hamelin, nes bod yn bla ar y dref a'i drigolion. Yr oedd yn cyngor trefol mewn penbleth gorffwyll gan yr ymddangosodd goredydd yn berson Bibellydd. Yr hwn a amrymai i'r rhithau oddi wrth ei gelynion am swm penodol o arian. Gwnaed y cytundeb ac aeth y pibellydd ymlaen i chwarae'r fath beroriaeth swynol nes hyd o'r holl lygod i'r afon lle y bydda sant oll. Gan i'r cyngor dreifol wrthod talu i'r pibellydd, dialodd ei lid drwy swyno holl blant y drefi i'r afon lle y bodasant chwythau music yr offeryn gerdd a bibell yn unig a wnaed yn ôl y chwedl y cyfaredd hwnnw. Ond nid oes unrhyw genedl gan belled ag ogoni am briodoli ffug dylanwad cyffelyb i farddoniaeth, er fod farddoniaeth yn cael ei gwerthfawrogi gan bob llwyth iaith a phobl gwyllt a gwair trwy yr holl fyd. Mae'n wir fod beirdd wedi defnyddio chwedleuon a thraddodiadau fel yr uchod yn sylfaenu i'w chyfansoddioadau, fel y gwnaeth y bardd Gristnogol enwog Robert Browning a'r chwedl am bibellid Hamlin, ond y mae'r gwyrfardd Gristnogol bob amser yn ei troi ar ancen moesol trwy dynnu moes wersi buddiol oddi wrthynt. Nid yw'r bardd Gristnogol yn defnyddio dychymyg na hanes rhyw gyfnod, neu faith am rhyw weithred heb i'w gyfansoddiad gynnwys gwahanol amgylchiadau a dylanwadu, wedi eu gosod ganddo i gydweithredu at gynhyrchu y prif amcan, Sonia Coleridge am Unity of a Higher Order, sef yw hynny, y dylai ffeithiau yr ymddangosant fel pe yn sefyll yn hollol ar wahan oddi wrth ei gilydd, gael eu trefnu yn y fardd fawr ac ei brofi fod ganddynt oll rhyw gysylltiadau moesol, megis bendith yr hon a ddylannodd rhyw weithred da efallai ambell bell ar ôl ei gyflwyniad, yn cael ei dwyn yn agos at y denliwad da a'i cynhyrchwr neu gosb yn cael ei dwyn yn uniongyrchol at yr euogrwydd a'i haeddodd, nid yn unig ar yr euog edr a ddiniwed, hefyd yn ôl y deddf dirgel hwnnw trwy yr hwn yr amwelir ag anwerydd y tadau ar y plant ac y trosglwyddia'r trueni hyd y trydydd a'r pedarydd genhedlaeth.

aderyn y to a'n desgyn o'r daear heb ragluniaeth Duw. Nid oes a fynno'r bardd a damwain un o brif ragoriaethau Shakespeare ydyw ei fod bob amser yn edrych i fyny o'r ddaear i'r nef, looking through nature up to nature's God, ac yn cydnabod gorichloriaeth, rhagluniaeth, gwirfod y drama Roegaidd yn cael ei dylanwadu gan yr hyn a elwid dynged, tra-arglwyddiaeth, fawr gydag, ond mae gan farddoniaeth Cristnogol rhaglennaeth doeth a da ym mhrif ddylanwad ar yr Awen, ac yn y genhedl honno, a'r gallu hwnnw a neillduol y mae llesâd meddyliol a moesol barddoniaeth yn tra-rhagori ar yr etho-cherddoriaeth. Wrth dderbynu anturiaeth dywedyd yn bendant yr hyn a awgrymwyd eisoes, nad gall dim dynwadu yn llesiol, yn feddyliol na moesol oddiarthur yr hyn a oleua y dech, tra ar un pryd yn effeithio ar y galon. Cyfrwng pleser yn bennaf ydyw cerddoriaeth, tra y mae gan farddoniaeth dynwad yr holl gynheddfau uchaf a goreu dynoliaeth, yn feddyliol, moesol a chreddfydol, ond gan fod fy ysbryd wedi myned yn bellach ac y bwriadais derfynaf ar hyn o bryd, Llyw Llwyfo, y mae bardd a cherddor enwog wedi ymgymeryd ag ateb yr uchod yn ein rhifyn nesaf.